two thousand and twenty-four and our topic for today na your right hand man verse three our memory verse dey for first samuel chapter twenty-two verse two and e talk say those wey dey face trouble or wey dey owe person or wey no get wetin to do dey come gather follow david and e come dey lead dem Our Bible read today for 2 Samuel chapter 23, verse 8 to 23, and it talks say, These na David soldiers wey get power well well. The first one na Josheb Bashebet wey come from Takemon, and na him be the leader for the three. He fight with 800 men and he kill them for one war. di second one for di three wey get power na eleazar wey be dodo pikin from ahohi family one day he and david challenge philistia people wey gather for war even when israel people run go back he stand fight till hin hand begin dey pain am hin sword come gum hin hand God give dem victory that day. When Israel people go meet Eleazar after the fight, the only thing wey remain for them to do na to collect all the things wey Philistia soldiers die leave. The third one for the three wey get power na Shammah wey be Agee pikin wey come from Ara. When Philistia people gather for Lehi, where dem plant groundnut put israel people run from dem but shammah no run he stand fight dem and he come kill all of dem god give dem victory that day when the time to harvest don reach three of the thirty come go adullam cave where david dey and many philistia people camp for river valley dat time david dey hungry for water so e come say how i wish say somebody fit bring water come give me may i drink for di well wey dey near di gate for bethlehem di three soldiers wey get power well well dey come force dia self pass philistia pipo camp and dem draw water for di well come give david but e no gree drink am instead e pour am as offering for god e come say Baba God, I no fit drink this water. E go be like say I dey drink these people blood wey risk their life. So e no gree drink am. Joab brother Abishai wey their mama na Zeruiah na leader for the three. He use his spear take fight against three hundred men come kill dem and im name dey famous among di three na im dem know pass among di thirty and e be dia leader but e no dey popular reach di three benaiah wey be jehoiada pikin wey come from kabzeel na anoda popular soldier e do many strong tins come kill two men among moab strong soldiers one day e still waka enter one pit go kill lion. One day, Benaiah attack one Egypt man wey tall well well and the man hold spear for im hand. Na so Benaiah use the man spear take kill am. That na some of the things wey Benaiah wey be one among the thirty do. E get power well well but e no popular reach the three. David make am leader among im bodyguards. na di message wen david bin dey dat cave wey im name na adullam e get some right hand men wey dia name na mighty men of david for second samuel chapter twenty three verse sixteen dem risk dia life to go bring water for david wen e really wan drink water although dem be area boys before david meet dem but under david leadership dem come become brave and bold men and david come give dem high position for im army ahithophel na also david right hand man and for psalm chapter forty one verse nine bible tell us say he sit down for david table if god give you right hand men you must honour dem o no look down on dem joseph na pharaoh right hand man Wen Joseph bring di pipo come Egypt, Pharaoh give dem Goshen area, di best part for di land, make dem stay for there. Pipo wey great don know say to become successful, dem need to honour and take care of dia right hand men. You need to show your right hand men say as dem dey committed to you, na so you yourself dey committed to dem. Some time ago, e no too tey e get one of my friends wey call me for midnight he come talk say daddy i get problem oo he tell me the problem and we end the call e no too tey i come call my driver we come comot for house after one hour when i call my friend he be think say i call am to tell am say i still dey pray for am but wetin he hear na abeg tell them make dem allow me pass the gate e shock am well well to see me but i tell am wetin friends dey do na anytime wey i need am e dey always run come meet me now when e need me i run go meet am too if some people show commitment for you you go also need to show the same commitment to them o plenty pipo don lose dia right hand men becos dem no honour dem anytime wey e dey possible i dey always dey arrange my plan so i go fit dey go birthday celebration of those pipo wey God don put for my life as my right hand men you fit no know am but dat person who dey very committed to you dem fit don abuse am or mock am becos of you e go don get some time wey you fit no know sey you don offend dis person and e come hold am for body because e dey committed to help you take achieve your vision to pay dem back anytime wey you get the opportunity you need to show your right hand men your commitment too dat one go really encourage dem well well Di action to take for today message be say carry your phone now den call dat person wey be your right hand man make you encourage am you fit still buy gift for am take appreciate am well well. I thank una as una lis ten to di open heavens on the go for pidgin. My name na Williams Glory make una enjoy di rest of una day o.